Яңа хиҗри елыбыз, ошбу хиҗри елыбызның да тәүге булган әүвәлге җомгасы, үзенең гыйбадәт йорты, мәчетенә килергә насыйп кылган дөньяларыбызны калдырып, шунда килеп, гамәл-гыйбадәтләр насыйп әйләгән, калеб-күңелләребезне иманга, исламга нык кылган,

Инде бөтен галәмгә, бөтен җир йөзенә рәхмәт булган, сөенеч алып килгән, Раббыбыз Аллаһка ничек гыйбадәт кылырга өйрәткән, ничек ике дөньяда бәхет казанырга өйрәткән, юлын күрсәткән, йөрәк-күңелләребезгә якын булган сөекле пигамбәребез, Расулебез Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вә сәлләмгә, аның гаиләсенә, аның сахаби кирам дусларына салават вә сәламнәребез, иң самими догаларыбыз дәвамлы булып торса иде, кардәшләрем. Мөбарәк булган сәгадәт җомгабыз, һиҗри белән 1447 нче елыбызның башы, Мөхәррәмнең икенче көне,

Аллаһ Раббул Гыйззә гыйбадәтләребездән кабул әйләсә иде. Шунда ватаннарыбызда калып, җирлекләребездә калып гамәл гыйбадәтләрдә булган, корбаннарын кылган, гает намазларын башкарган, җомга гыйбадәтләренә мәчетләргә йөрегән һәм хаҗ җирендә булган һәммә ватандашларыбызга да Раббул Гыйззә гамәл гыйбадәтләрнең кабуллыгын насыйп кылса иде. Аллаһ Раббыбызның рәхмәтендә, нигъмәтендә булса идек, кардәшләрем. Аллаһ Раббыбыз бәрәкәтле, хәерле кылды. Изге сәгадәт Мөхәррәм ае. Аның исеме дә Мөхәррәм, тыелган, тыелган ай. Үзенә күрә бер нәзакәтле булган ай. Раббул Гыйззә янә Куръәни Кәримендә

Һәм дә шуларның дүртесе харам айлар. Әгәр дә карасак, Зөлкагъда ае. Аннан соң килгән Зөлхиҗҗә әле генә беткән Зөлхиҗҗә ае. Инде яңа елның инде тәүге булган ае Мөхәррам аебыз, рәттән киләләр. Бер Рәҗәб ае гына аерым тора. Монда да галимнәребез әйтә, олуг булган хикмәте бар ки, Раббул Гиззә хаҗ гыйбадәте белән әмер итте кылларын, һәм дә кыллары шул изге булган айларда бәласез, казасыз, чөнки бу айларда залимнар да, хәтта иң залимнар да Кулларын тыйганнар, телләрен тыйганнар, хәтта Аллаһы Тәгаләдән куркып, яманлык, начарлык кылмаганнар. Хаҗилар шулай, ошбу өч айларда хаҗларын үтәп, сау-сәламәт хәлдә гаиләләренә, якыннарына әйләнеп кайтсыннар дигән олуг булган бер максут белән Раббул-Гыйззә ошбу айларны да рәттән куйды дип әйтәләр. Аллаһ Раббыбызның рәхмәте, бәрәкәте булсын! Сәгадәт булган айларыбыз, сәгадәт булган көннәребез! Пигамбәребез салаллаһу галәйһи вә сәлләм юкка гынамы хәдис шәрифендә дә, Афдалуссыям бә мин бәгъди шәһри Рамадан шәһруллаһил мухаррам Берсектә иң хәерле ураза ул, Рамазаннан соң булган иң хәерле ураза ае ул, Мөхәррәм ае диеп, пигамбәребез салаллаһу галәйһи вә сәлләм әйтеп калдырды. Һәм инде әлбәттә бу айның 10 көне Гашура көне. Әгәр дә гыйбадәттә, иншааллаһ, киләсе җомгаларда бу хакта киңрәк сөйләрбез. Раббул Гыйззә бу көнне уразада булсак, иншаллаһ, бер еллык хата гөнаһларыбызны кичерә, гафу кыла ярлыкый. Бүгенге мәүгыйзәбез дә, кардәшләрем, Куръәни Кәримгә бәйле.

Бер вакытта да кыйммәте, бәясе югалмый торган, гасырлар узса да һич үзгәрми торган, үзенең сафлыгын, самийлыгын саклаган һәм адәм балаларына бердәнбер таяныч булган Раббыбыз Аллаһның аяте, сүзе, кәламе ошбу нәрсәгә ныклыкка чакыра, ди, иманга чакыра, һидаяткә чакыра, Аллаһ Раббыбызның аяте. Сәгадәт булган ике дөньяда бәхетле булыгыз, дип Раббул Гыйзза аятләрендә әйтә. Ахирәт сүзен дөнья сүзенә туры китереп әйтә. Җәннәте белән сөендерә, җәһәннәм уты белән куркыта. Узган инде кавымнарның хәлләрен, әхвәлләрен безләргә тәсвир итә Раббул Гыйзза изге китабы Коръәни Кәримендә.

Исламга килгән, Аллаһның кылларын сөендерә вә шатландыра Куръәни Кәрим. Сезләргә бит, йа Аллаһның кыллары, олуг булган әҗерләр, хәсәнәтләр әзерләнгән. Алар бит сезне көтә. Куръәни Кәримне укыган саен күңелләребез күтәрелә, калебләребез йомшара, күзләребездән яшь ага.

Ул алҗады, аның эчәсе килде, ләкин рузасын кисмәде. Уразада вакытта хәерлеккә, изгелеккә ымтылды. Укыган Коръән аятләре килер, хәтта Фатиха булсын, Ихлас булсын, Нәс булсын. Нәрсәне беләбез? Әгәр тәкрар итсәк, белгәнебезне шомартсак, яхшыртсак, ошбу аятләребез дә, сүрәләребез дә, иншалла, килер, шәфәгать кылыр. Йә Раббыбыз Алла, ул бит синең сүзләреңне укыды, аятләрне укыды. Аңа карата мәрхәмәтле бул, шәфкатьле бул, дип Яраб Җәмәгатул-Мөслимин сүз катырлар. Аллаһ Раббул-Гыйззә рәхмәтен әйләсә иде. Куркан, Коръәни Кәримнең сахибы, юлдашчы булып яшәргә насыйп кылса иде. Аллаһ Раббул-Гыйззә мәңге тузмас хәзинә нәгать-нигъмәт насыйп әйләде. Һәм бу Коръәни Кәримне үзе иңдерде һәм үзе саклый. Бу Куръәнин Кәримне ятлау Раббыбыз Аллаһ каршында дәрәҗәле кыла. Аллаһ Раббыбыз шуның сәбәпле рәхмәтенә, фазлы-карамнарына ирештерә. Куръәни Кәрим, бөтен хәятебезне билгели торган китап. Һәм дә Куръәни Кәримне, сөекле пигамбәребез Мухәммәд Мостафа саллаллаһу галәйһи вә сәлләм, газиз булган сөннәте белән, аңлатты, төшендерде һәм дә Әлхәмдүлилләһи Раббил галәмин ул китаплар аша, олы булган мәзһәб мөстәһид мөҗтәһидләре аша безләргә иреште. Шуларны укып, гыйлем алабыз, тормышыбызны, хәятебезне үзгәртәбез уңай якка, хәерле якка. Кардәшләрем, Коръәни Кәрим, ул безнең файдага, яисә безнең каршы булган, безгә каршы булган китап. Пигамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм үзенең бик җитди булган, куркыныч булган сүзләрен янә әйтте. Ул әйтте, Әл-Куръән хуҗҗәтун ләк ау алейк. Ул Куръәни Кәрим. Ул синең файдаңа дәлил, яисә сиңа каршы булган дәлил дип әйтте. Ягъни бу сүзләрдән нинди мәгънә чыгарабыз? Тормышыбыз, хәятебез, әгәр дә Раббыбыз Аллаһның аятләренә, китабына хилаф булса, Кире булса, киресе булса, әлбәттә, Коръәни Кәрим өстебездән торырга мөмкин. Өстебездән дәлил буларга мөмкин. Әгәр дә инде киресенчә, ошбу Коръәни Кәримгә таянып, адәм баласы тормышын, хәятын, мәгыйшәтен алып барырга тырыша икән, бу аның файдасына булган дәлил, кардәшләрем. Шуңа мәгыйшәтебез, тормышыбыз, иманыбыз, Раббыбыз Аллаһның әмерләре, кушканнары иллә фәкать мәчеттә генә түгел. Мәчеттә булган вакытта без бөтенебез күркәм әхлаклы, әдәпле, елмаябыз, сәламләшәбез. Әмма ләкин Гомәр радыяллаһу анһу әйтә иде, Карамагыз кешенең төз итеп, тантаналы рәвештә матур итеп басып, кыямнарында намаз укыганын, матур итеп рукукларга киткәнен, матур итеп сәҗдәләрдә булганнарын, Аллаһы Тәгаләне зикер иткәннәрен, вәләкин аның карагыз, Тормышта, хәяттә аның кулында дирһәмнәр ничек, сумнар ничек, тиеннәр ничек, ничек кайтара, ничек бирә, ничек үзен тота мал мәсьәләсендә, шул мәсьәләдә ничек үзен алып бара, хакларны үтиме, туганнар хакын башкарамы, күрше хакын хаклыймы, хәләл-җефет тормыш хакын хаклыймы, балаларын карыймы, Әллә инде аны судебный приставлар кыйнап-кыйнап алып, балаңа түлә инде, балаңа кара инде, балаңы тәрбиялә инде дип әйтәләрме? Шул яктанмы? Ягъни бөтен яктан да җәмәгатул муслимин, Коръәни Кәрим, ул калебләребезгә тереклек бирә торган, күңелләребезне уята торган, Аллаһ Раббыбызның рәхмәтенә алып барган олуг булган сәгадәт кәлам. Һәм, әлхәмдүлилләһ, олуг булган сөенеч, Олуг булган шатлык! Аллаһ Раббул-Гыйззә рәхмәте белән безләрне соңгы өммәттә, Расулебез Мухәммәд Мостафа саллаллаһу галәйһи вә сәлләмнең өммәтендә кылды. Һәм дә ошбу өммәтнең, әлхәмдүлилләһ, олуг булган бүләге ошбу китап, Коръәни Кәрим булды. Аллаһ Раббул-Гыйззә тормышыбызда ошбу Коръәни Кәрим белән яшәргә насыйп кылса иде.

Шатлыгында булсын, кайгысында булсын, хәсрәтендә булсын, михнәтендә булсын, сөенечендә булсын, Коръән белән яшәгән, Коръән хатим кылган, дога кылган. Чөнки Ибн Мәсгуд хәзрәтләре әйтте, Кем хатим Коръән кылса, догасы мөстәҗәптер, догасына җавап булыр, ди. Шуңа, әлхәмдүлилләһ, аятьләрен бәйнә-бәйнә укыган, тырышкан, Раббыбыз Аллаһның китабына якын булырга, Раббыбыз Аллаһның рәхмәтенә өметләнгән.

Улаика хумул фасикун. Раббул гыйззә, эй иманлы бәндәләрем, тәкъвалыкта булыгыз. Тәкъва булыгыз. Раббыгыз Аллаһтан куркыгыз, кушканнарын үтәгез, тыйганнарыннан ерак булыгыз. Һәм дә җан иясе карасын, киләсе көн хакында уйласын, киләсе көн нинди булыр аңа? Ул бу дөньяда булырмы? Игелек кыла алырмы? Яхшылык эшли алырмы? Кимчелеген төзәтә алырмы? Әллә инде соңгы көне булырмы? Раббысы Аллаһ каршына китерме? Кисап тотырга мәлләренә, Раббыгыз Аллаһ һәммә хәлләрегезне, һәммә хәлләрегездән нечкәлек белән белүче, хәбәрдар булган Зат. Үзләрегезне оныта күрмәгез. Кем икәнегезне оныта күрмәгез. Нәрсәгә яшәгәнегезне оныта күрмәгез. Кая омтылганыгызны, барганыгызны оныта күрмәгез. Ягъни мөэмин мөселман кыйбла әһле. Аның тормышы, хәяте, аның офыклары бик киң. Бу дөнья түгел. Бу дөнья түгел. Бу дөнья сәбәп, әмма ләкин олуг булган максуд, ахирәт. Ахирәттә Раббыбыз Аллаһның рәхмәте, мәгъфирәте, ике дөньяның гыйззәте, шатлыгы вә сәламәтлеге. Аллаһ Раббыбызның рәхмәте, фазлы-кәрәме, кардәшләрем, янә дә шул вәгазьгә мондый муафикъ рәвештә берничә сүзне әйтеп үтәсем килә. Үзебез укыйбыз, күрәбез, Бик күп алдаулар бара, мошенниклар бик каты эшли. Халыкны алдыйлар, олысын да алдыйлар, әбиләрне дә алдыйлар, бабайларны да алдыйлар. Хәтта яшьләрен дә алдыйлар, укымышларын да алдыйлар. Акчаларын да салдырталар, кеше үз кулы белән итеп бирә. Ул гына түгел, тагын бурычка алып бирә, кредитка батып бирә, җәмәгать, шуңа сак булсак иде, игътибарлы булсак иде. киңәшеп яшәсәк иде, аралашып яшәсәк иде, ашыкмасак иде. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Әл-иҗлату минәш-шайтан", ашыгу шайтаннан. Ахирәт гамәлендә генә ашык, ләкин дөньялыкта ашыгу шайтаннан дип Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте. Аллаһ Раббул Гыйззә сәгадәт булган һижри яңа елларыбызны бәрәкәтле кылса иде. Мөхәррәм айларыбызны изгелек белән, күркәмлек белән үткәрергә насыйп кылса иде. Хаталарыбызны, гөнаһларыбызны гафу кылып ярлыкаса иде. Әлхәмдүлилләһ, мәчетебез дәвамнарында кылган игелекләр, изгелекләр, яхшы хәерле гамәлләрегездән, барчаларыгыздан Раббул Гыйззә разый булса иде.

Тигез итеп, матур итеп басыйк. Намазыбызның камиллеге, Раббулгыйззәнең ризалыгы. Калеб күңелләребезгә тынычлык бирә торган халәт. Бергәләп җәмәгать белән җомга намазыбызның ике рәкәгать фарызын үтибез. Аллаһу әкбәр!

Җомга намазыбызның дүрт рәкәт сөннәтен үтибез.

Ошбу сәгатьләребезне кабул әйлә җомга намазларыбыздан, Коръән аятьләребездән, догаларыбыздан вә зикерләребездән, Үзеңнең ризалыгың өмет иткән хәлдә тапшырган садакатларыбыздан, яхшылык, хәерле, я Рабби Алам, изге, күркәм гамәлләребездән. Кимчелекләребезне гафу әйлә, Ярлыка, хаталарыбызны кичерсәң иде. Безләргә ныклык, саулык, сәламәтлек. Истикамәт насыйп кылсаң иде. Балаларыбызга, гаиләләребезгә, якыннарыбызга, угылларыбыз, кызларыбыз, кияү киленнәребез. Я Раббым Аллам, һәрберләребездә тәүфих хидәят истикамәт булсын. Саулык вә сәламәтлек булсын. Моратларыбызга, максутларыбызга, ниятләребезгә ирешү насыйп булсын. Я Раббыбыз Аллаһ, һәрвакыт калебләребездә иман байлыгы белән, гамәл гыйбадәтләребездә я раб ялан кабуллык белән тормыш хәятләребезне хәерле әйләсәң иде я раббыбыз алла илләребезгә кеннәребезгә ватаннарыбызга иминлекләр әйләсәң иде тынычлыклар әйләсәң иде сугыш афәтләреннән ут күзләрдән зилзилә җир тетрәүләрдән су басулардан һәммә кайгылардан һәммә зарарлардан имин кылсаң иде я раббым алла рәхмәтеңә әйләп Шул ватаннарыбызны саклап, яклап, сугыш кырларында булган егетләребезгә дә сау сәламәт, тиз арада ярап маллам, җиңү илә гаиләләренә, якыннарына әйләнеп кайтырга насыйп кылсаң иде. Башларын салган кардәшләребезнең рухлары шат, урыннары җәннәт булса иде. Я Рабб маллам гаиләләренә күркәм сабырлык бирсәң иде. Иман белән, тәүфик белән, истикамәт белән яшәт.

Әбиләребез, бабайларыбыз, ир туганнарыбыз вә кыз туганнарыбыз, хәләл җефет тормыш иптәшләребез, йөрәк җимеш балаларыбыз, һәммә иман әһелләренең, барча мөселманнарның, мөслимәләрнең рухларын шат кылсаң иде. Каберләрен киң вә нурлы кылсаң иде. Авыр туфракларын йомшак вә җиңел әйләсәң иде. Ахыр мәнзилләре җәннәт түре булса иде, я Раббым Аллам. Кабер газапларыннан, җәһәннәм утларыннан имин кылсаң иде. Раббыбыз Алла догаларыбыздан кабул кыл. Хәл-әхвәлләребезне төзек кыл, ислах кыл.

Эшләдер бит ул нормально. Я не знаю, там бабушка. Сорап карагансыз. Сезгә барасызмы? Иншалла.
Бирегә барасың, алырга барасың сорауны. О, авыррак шул. Бирегә барсаң, теге мулланың әле теге бирәм дип барсаң әле.